ini aningotaura about change ko tasaoneka kudhara chitakura chese uchimwaka kachazvo izvoo mwari uri mabudu but izvi hazvi munhu wese here naizvozvo making no don't get me twisted eh, shamwari yangu ini zvandiri kutaura ndizvokuti im talking about everything in general zvinhu zvese in life kuona kashaka ndinoketa hangu nachibotako hangu eh. but kana iri yeye magwaro yeye kuchikoro yeye mabhuku yenyu yeye ndanetsa nekuinzwa yeye no no no unozaenda ndango kurimainda pane zvatirikuona mulife one general but tombotaura nezvese what the fuck Halo, watodhakwa zvekuti hausi kuziva zvatiri kutaura nezvazvo here? Ah, but inzwaika King, bata muromo wangu. Iwe akapsurika ndokandiri kutaura nezvako iwe kwanditi. Tasaone kumeso kwako. Evolution ndicho chikonzero chimwe chete sei madzitateguru ako iwe wangasingamwe doro ndomapoto asi iwewo nekurima Hmm? Muri kuti chiwe naye King Mama. Amuone kuti ndozvanga ndiri here ndozvanditori ndozvandichazotoramba ndiri manje zvinhu izvi. Ndozvaunofunga ka iwe. Iwe peniseti. Give me that phone usati wasitika. Hmm? Kupi? Pama applications. Wow. Don't take it personal brother. Ah, mungangova muri right king man kuti panyaya yenyu iyo kuti vava addicted nenyaya maapplications hamuzoone kuti chinenge chingotani ah, inini chamara hanzisi handikwanisi kutongera panyaya iyoyo because ndambotaura papaipa kuti chingochani imi munongoskiita nani kusapota yese yese Ah, it's complicated shamwari because ini handizozivika kuti inyaya yemamorals here mukurarama kwedu kana kuti chii its just fates zvinofanira ngokuti kandisi Mm. iyi yamakutaura haisi here nyaya yenyemabhuku yematheory dzemahwara manje iyoyo manje tanetsa nayo hatikwanise kufaita chinhu zvimwe zvimuka

ini hapana pandiri kuona pari kuchinja unoziva zvinhu zvese zvagara zviripo kungoti chete zvinhu zviri kuwedzera sezvinhu zvese zviri kuitika muupenyu kunge chii mbostaura vabaibai vamaarts baibai kusanganisira zvese zviri kungochinja ya ka ndo zvandiri kutaura ka kana iwe uchinzwisana ka then ini namhepi kuti uri kukwanisa kundasi kundisapota manje hanzi uzombokusapotai ka bhozi hamusati makundiitira kunge munhu Fuck. Saka iwe wakunimamira kabhozi achawirira rika ndozvakutaura. Ah no man. Ndandingofungidzirawo kuti hamuzoone here kuti ingangova iri trip yekungoti ngopinda into some alien behaviors. Ah, it's a pity, it's inevitable. Hatimbofuta kanzwisisana kapanyaya iyi. Eh, so you mean uh, I can fuck hama? Ah, unoona zvanga zvangogara zvichingoitika ukada kufunga nezvazvo uchaona kuti munhu akatanga ari mumwe chete pakapatsanurana ukave nevanhu vese vakawanda hauone here kuti maybe we are all related hmm, usatomboenda henyu ikoko nokuti handisizombofa kandakachinja kakutenda nekuda kwesome insidious tricks anongobvo from someone anongoda kungoita kunge munhu ah, okay mwari wangu handizivi kuti ndingati kudii inoingana tichiona zvinhu zvese handitika zviri kuchinja asi nyaya resism nematauro ari kuita yambove yakachinja told you bra ainochenza eh,

You mean kuti inini eh, zvamuri kutaura zveevolution ndizvo zvakafana nokuti uri kutaura kuti zviri kukonzera kuzara kwevanhu munzira nemarefugees ndozvauri kureva here hmm, you are devil you are devil kana nemi unogona ku